te a khoma vuswa na na grave and then mina ni ta mi bela nyama so sweka na yena nyama namuntlha a hi va yini so guys hi lesi three slice ta brown bread laniwani ti veke jambini jambini ra le limpompo jambini ra le bushi swo fana hinkwaswo hisa ku fana so ya lana ku endle ti va rini eh, e ti-bread crumbs so ya nga va swi swi woma laniwani njhe cause na oven ni ta va ndzi swi fake ovenini and then swi va dry se ni kote ku swi chuna mara mi nga wa rini ta mi endlela swilo swa proper tshama na mina namuntlha babes ya ku kwala babes se xi hetile ku hlamutsa swibye a swi hlwelahlweli fast swi ba swi swi basile swi byela na va byela yini vanhu va ah, va rhandza ngopfu
u nga va rhandza ku tlula mina nyama se humile chicken chicken ma yi vona n'wina so ni fake matini ku ni la yi hatla yi yi va right yi hatla yi n'oka ni ta kota ku ni endle swilo swi endleka i dye swi swa street la baby
Ah!
U dyondze mave? Mani.
Mani.
u vula ku vuswi bya man'wazala byi namba byi nanga byi nambe ku penga
ngopfu ta vona msuku ta vona ku mamazali yi dyondzisile na kumbe ha bebyi tshama u ri ku dyeni ka vuswi bya mina Ah, vafana va vona lava va- va- va- va nga le ku voneni sweswinyana Babes, mama zali she don't see now. Blind mama. Okay. Oh, sorry. So guys, I'm trusting the process. No. Mashuwana xa ha ri that soft ngopfu. Ku ha ku a mi nge xi feel mara. So na ku xi hundzula yi pfa yi bane hala kun'wana ma swi twisisa nyana. mara so ha swi ya ko swi ya ko dyambu ra limpompo n'wana mani ra le bush swo fana hinkwaswo ya so guys la ni khome eh, masentinyana lawani lama masa ya xa matandza ni xotela hi matandza lama beps nga dyi nga dyi mali ne nga vuyi i xave ma-snacks ya we kwalani ya matandza baby ni la ku sweka best meal ya wena ya huma tandza rin'we la hayi abimol leyi tele ngopfu ya ma huma tele kwalani okay baby okay so wa xa matandza na ha ri busy nyana leswin'wana guys okay ni la ku teka umbrella guys eh, oh.
yeah so guys mama so uh, wa haxa matandzanyana so a wu ri ni pfa ndzi dyanyana na problem ya ku ndzi dya ngopfu guys so ni meka sure ku any chance leyi ni yi kumaka loko a famba ndzi dya loko a vuya ni kuma at least khwira mi ri ri le hafini ma vona masese ma nga ku one six ya wona five i sa namuntlha usually ni dya six namuntlha ni dye ni teke five a ni tivi swa ku endleke yini so a chananyana matamatisi nyana ya mehe laniwani ex madadwa taza ni kuma mamasa ha xava xinkwa la makuleni eh, black eh, tea ya mehe ma yi vona so ni na problem ya ku ni dya ngopfu guys so ni meka sure ku mamasi loko a huma ni rhanga ndi dya ni timanyetela loko a fika laha i swi teka nga ka ni dyanga swi twisisa so a ni endlela swa yehe yi dya hinkwenu so secret leyi i khale ni tshama na ri ni ri na yoho ni tumbela na yoho mara anyway tshama na mehe ka ha swekiwa nyama namuntlha ni swekela hi mina chef chef chef chef dark Chef Duck, ah, mi nge tisoli, mi nge tisoli, mi nge tisoli.
Se i nkarhi wa ku tshakutela, tshakutela swa bya hina a byi tala. Hi va ri la representa mama Zara. Yo.

ta ku swekela mamasi namuntlha la mi bela nyama ya straight ya ya ya le ka tv mi nga zi mi warile ma swi vona musi lani khome chicken leyi va kumbe vese ta va ni khome chicken leyiwani um matandza la ni nga rhuma baby and then la fake flower na ti-spices spices nyana salt and pepper nyana and then xinkwa lexiwani hi lexi xi omile ni khohlwe ku mi komba xo ma vo the way ya ni lavisaka swona so ya ta karhi ni komanyana ni khome na garlic laniwani um sweswinyana kahle kahle ni la ku marineta nyama leyi ni yi chuna chuna chuna chuna yi va right until ni maybe ni nga yi tshikanyana swin'wana swa ku ma one hour or so ku yi nghenelela even two hours cause na yi rhandza loko marinate yi ngheneleli na mara ku na one ingredient leyi chodaka sweswinyana a hi va yena a hi fambela n'wi komba leswaku sweswinyana a ni xotela hi famba bebesa so loko mhaka leyi nga ri kona ni a swi swa ku swi nge nandziki kahle
ya na ku twa la
vona mvhikavhika msizi
yi nga va tlumba yi
ene ene ene leyi yi tsakisa hi ku ya ya nature straight from nature yi kuma ensinyeni ya ha ri fresh so ya a a- a- a wu nge sweki swakudya kumbe u endle marinate u fanele u faka na lemon nyana and leriwani straight straight vona lexiwani xitsongo xa ha ri va kombi lexi ke xa ha ri xitsongo na xona la ku xi tshika xi kula na xona so ma swi tiva na wona ma tirhisa

ya leswi nga khoma lawa i think ma right so ya a hi fambeni ya sweka alright so guys la ndi se ndi yi chunile marinate ya mehe just a ku na ku na there's nothing fancy leswi nga mi komba swo swa spicy nyana and then na na what you call na oil cooking oil salt and pepper and then se ku choda lead and leyi na garlic na yona yi pakile ku choda e e lemon so ndo la ku ri squeezela la ndzeni ku Just saying. Just nkuma juice liyani. A hi season ya wona sweswinyana mi nga tlama loko ma vona ku mati ya kona ma humi swona ma dry. So yeah. So a ni ri a ni yi marinitana ngopfu cause hale ku na ka ha ri na flower liya yi nga na swipayisisi nyana and salt and pepper so. Ndzi yi mari ndzi ri ndzi yi marinate swa kahle swa medium ku i taste nyana loko swi hlangana swi ta kota eku maka bomb swi twisisa so ya sweswinyana ndzi lava ku yi tshika so yi nghenelela yi nghenelela marinate leyi ku fana wa loko nghenelela ndzi ka mbilu ya mina ku fana na mina loko ni nghenelela mbili na bela twisisanyana so ya so um sweswinyana ku na xinkwa lexiwani um, and just keep on the shoe again and then this one off uh, so like one makakalisha bread crumbs uh, i'll take this one put it here xinkwa lexi ni byeni u xi makisa ku yini tshemba mi xi vonile so laha ndzi la ku break breaka dyambu dyambu ra le mpompo na le ra le bush mara vona swa ku ri hisa njhani ri ze ri kota ku omisa xinkwa so ni ta va ni karhi ni ndzi swi crusha crusha swi va so the way ndzi swi lava the way swi nga xiswoho so ngazi ni kudzokile mi ze mi ya xava etibarini eti-bread crumbs wo teka xinkwa njhe lexi nga xava u ti omisela xona mara xa xa loko lava ku swi hatlisa nyana kumbe u nga na dyambu ni prefera e ni prefera e va ri e oven ngopfungopfu so loko swi teke e swilayi leswi a wu teka tray lu swi hlanganisa lani le mi swi faka oven fast within um two minutes two to five two to five minutes kumbe u xi tekanyana one and half minute u xi phendula swi koti ku humelela hinkwako so hi ndlela leyo ta va ta va xihanyisile than wa ha yimile dyambu kuma swa vusiku rera khume mpfula so ya sweswinyana ni ta va ni karhi ni phusha leswi loko se ni hetile ni ta mi komba na n'we majita tshama na mina ma swi tiva laha niwani ni tshama ni mi tisela swilo swa proper na mabevesa

swi hlanganisa swi hlanganisiwa hinkwaswo maxinkwa se mahlahlahlahla lawani ya bread crumbs se bebe namuntlha u ya dya swilo swa proper u ya dya swilo swa ku nandziha I can't wait, bro. okay so first step yi ta va yi ri so just a ni nge mi kombi video hinkwayo guys just njhe sample one two three nyana and then ta va ni mi kombisa ku kombisa loko swi ku heleni so and then ta laka matandza ya wehe then after matandza ta ka bread crumbs ya wehe so van'wani va u nga tlanga hi ti-flavor leti u nga faki bread crumbs van'wani va fake ma-conflakes u magandla van'wani va va swi endla swilo swi va fancy va xava va ri yini leswi swa ma swa ma-doritos kumbe ma-snacks so mara this one ma homemade um bread crumbs so swi ta va swi biwa hi ndlela leye so ya just ku teka u faka la ka flav ka flower ya wo ya flavored and then matandza matandza lawa ni ma chelanga nchumu just matandza ntsena se and then na xinkwa lexi ku nga xinkwa ntsena ni xi chelanga nchumu a swi zi swi ri leswi swo a swi hluphahlupha hluphi cause se ni marinatini ni hetile plus flower liya hi yo yi nga ri ni marinate secret kahle kahle yi huma la ka flower leyi cause yi na spices spices plus laha ni yi chuna chunile so ya ta va yi ri hi ndlela leyi so ya final result ya koho yo leyiwani guys so sweswinyana ndza ha tseleke mafurha halani ni lama ma ya ma hisa ende loko se ma hisa se tonipi u nga wa ri tshame na mina laniwani chef d wa byebek chef va te nga hambana aya ku chef d kasi ni sweka loko ndibezela hi chef d eh, wa nga ni kasi na ku lo wa ni vita vita u kuma wa ni vita ka ti-event wa ke hi nyama leyi yona wa yi ba yi ta hi vitanyana famba hinkwenu va te nga hambana

so guys swi vuyile chef va te hi nga hambani so sweswinyana mafurha se ma le ku yileni laniwani so ready to go so i ti-professional chef letiwani loko ta u xava swakudya swa hi mafurha u nga tirhise tong ku yi khoma nyama se hina hi ti-professional swi tolovelini ya huma beku nyama ya so leyi leyi nga enela nyana after leyi nyana hi ta hundzula i ku hundzula then se hi ya i ku hundzuluxa baby hundzuluxa ya hi ta va hi kha hi hundzuluxa guys hi ta va hi kha hi hundzuluxa swinene loko sika la ni hundzuluxa tanihiloko ni hundzuluxa mamasi le ndlwini leyi ni ta yi hundzuluxa ku fana na loko ni hundzuluxa mamasi le ndlwini leyi so

mara mi ta mi yidi timbirhi leti
ni nga problem ya kona hmm, anything baby baby aku anything na hambi wo dya fo swin'wana na swin'wana problem yo ta dya muthotho u ta thotha u ta dya supu yena
amanjisa swa ku no tikombelela na ha swi lava
nyama ya namba vuswa mama zali dyondzisini um eh, grave yo a ni tivi ku nga hlamusela ni ku yini guys mara a ah. ni munhu rhandza swo mani leswi hmm? ni masiku swi to ka swi nga fika swa namuntlha no eish mara vuswa na kahle kahle swi tshama swi nandzika guys point ya wena yi yini kahle kahle point ya mina my point is that tekani vavasati mi ta tshama mi dya kahle